Türkiye Ukraina vatandaşlarına yañı tasil imkânlarını aça, Türkiye bursları tasil programmasına fevralniñ yigirmisine qadar qayd etilmege mümkün ve öz tasil yolunı er bir Ukraina vatandaşı Türkiyede devam ete bilecek. Avropa seviyesinde amada uyğun olğan imkânlarnen Türkiye bursları Ukrainadan ve Ayrıca Qırımdan talebelerni qabul ete bilecekler. Aliy tasil şaraitleri aqqında nevbetteki levhamızda.
Feride Tavriya milliy universitetinde türk tili ve edebiyat bölügini bitirgen soñ, tasilni farqlı bir ülkede devam etmege qarar berdi. Dört yüz biñ abituriyentlerden seçilgen eki biñ muvafaqiyetli studentlerniñ sırasına kirip, oña türk halq edebiyatında Akademik karyeranı başlamağa ve bu saada tedqiqat proyektini azırlamağa qısmet oldı. Yani qırımtatar yırlarında göçler, yani bilesiz, Qırımdan Türkiyege köç etken qırımtatarlarnen bağlı ve sürgünge ketken halqımıznen, bağlı bir diplom işi yazdım. Mında eki yüz yıl evel köç etken qırımtatarlarnen laf etmege, olarnıñ fikirlerini almağa fırsatım oldı. Yüz elli farqlı memleketten kelgen talebelerge qapularını açqan Türkiye öz tasil standartlarınen Avropadan artta qalmadı ve müim olğan yüksek keyfiyetli oquv şaraitlerine irişmege yolları körüngenini kibi qıyın degil. Yevropa seviyesinde, amma daa ucuz, daa masrafsız ve daa, ya bizim içün, türkiy halqlar içün daa böyle faydalı vaqıt keçiresiñiz mında. Şimdi Feride Ankaradaki ukrain büyükelçiliginde çalışa. Onıñ esas vazifelerinden biri, Türkiyede ukrain ve qırımtatar medeniyetini tanıttırmaq ve diasporanıñ bağını quvetleştirmektir, Tasil devamında qazanılğan bilgi, tecribe ve farqlı insanlarnen qurulğan bağlantılar Ferideniñ zenaat ayatındaki mesüliyetlerini qolaylaştıra. Onıñ içün o, yañı metod ve usul peşinde olğan ambitsioz gençlerimizge farqlı memleketlerde inkişaf etmege tevsiye ete. Aynı
insanlarnen körüşmek, bu, ne yazıq ki, zemaneviy dünyada, şimdiki zamanda yeterli degil. Farqlı memleketlerge açılmaq kerek, farqlı programmalarğa, farqlı kulturalarğa açılmaq kerek. Umumen, Türkiyede altı yüzge yaqın Ukraina vatandaşı farqlı alanlarda tasil ala. Bunıñ beşten biri eki biñ on eki senesinden berli etrafında yüzlerce ögrenci toplanğan. Türkiye bursları adlı stipendiya programmasında qol tutuvnen tasil almaqta. Türkiye burslarınıñ tabii eñ büyük özelliği, öğrenciniñ üniversite harcını, yurt masraflarını, sağlık sigortasını, her türlü masrafını qarşılaması ve buna ek olarak da öğrencilerimizin, burslu öğrencilerimizin ellerine aylıkta bir harç vermesi. Bunıñ dışında tabii ki,

Şimdi başlanğıç basamağında, öz ilmiy reberinen proyektni planlaştırğan soñ, vaqtınıñ büyük qısımını tedqiqatnen oğraşıp, kitaplar başında keçire. Onıñ aytqanlarına köre, bir talebeniñ bütün ihtiyacları universitetlerniñ yurtunda qolaylıqnen qarşılana. Aslında Hacıbayram universitesi baya büyük bir universite, amma bu universiteniñ bir qısmını körebilirsiñiz. Benim arqamda iqtisadiy ve idariy bilimleriñ fakültesiniñ binasıdır. Benim derslerim burada keçti. Onıñ yanında da kültür merkezi ve orda genelde öğrenciler farqlı faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ayrıca qonuşmacılar gelince onları burda misafir ediyorlar. Çoq eğlenceli zaman keçiriyoruz, çünki sadece derslerle uğraşmıyoruz, aynı zamanda farqlı faaliyetler de. Başlanğıç proyektni muvafaqiyetli bir şekilde yekünlegen soñ Riadna halqara teşkilâtlarında çalışıp, Ukraina ve Qırımnen bağlı mevzularnı halqara platformasında temsil etmege maqsadında. İmran Üseinov, Ediye Kataman, Ankara, UATV.